ये काकी ये काकी ये काकी की भेलौ गे सुनू एना ने हमरा ये। हाथ कथी ले तू आबै छी गे ये सुनू त आइ जे अहाँ भोर में कथी सुनू बुझ गेलियै हम। कथी बुझ गेली ये बुझ बुझ गेलियै हम तू चुप जा एते तू हनहना नहि बुझ गेलियो हम जे तू की एलियै हन हमरा कहै लए की एलियै हन तोरा ए, मंगै लए से अच्छा बताओ त की कहे ले एलो हैं तोरा आइ हमर बेटी लंच खुएने हेतौ भोर में स्कूल में हाँ। रेसिपी मंगै लेली हन हाँ ये काकी जेने हमर बेटी जे सब किछु तोरा खुआ दै छौ आ तोरा तो चीज नीके लागि जाइ छौ आ तू हमरा से रेसिपी नहि पूछमे ई भए नहि सकै छै हँ ये अहाँ तऽ बड़ बुधियार भेल जा रहल छी हम बुधियार भेल जाइ छी कि तू बुधियार भेल जाइ छी सब चीज तू हमरा से सीखने जाइ छै तोरा हँ रेसिपी चाही हँ हमरा रेसिपी अच्छा चाही रुक

तऽ बच्चा सबके बेसी नीक लागल बच्चा सब खेलक आ हम दही तही नहि दै छियै उएह सब टमाटर प्याज शिमला मिर्च आ रहल या बीन्स हर सब किछु काटि कऽ धऽ देलहुँ ओना हमरा आइ जे बनेने रहियै तऽ सब नहि रहै तऽ कनी आलू आ प्याज टमाटर धऽ कऽ मिरचाइ धऽ कऽ नमक धऽ देलियै आ सबके ने मिला देलियै बुझलही कनी लहसुन चूरि कऽ धऽ देलियै कनी हरैद धऽ देलियै लहसुन देलहा बेसी टेस्टी बनै छै बुझलियै ओकरा सबके मिला देलहुँ आ मिला कऽ तकर बाद कनि कनि तेल धऽ देलहुँ तावा परमे आ कनि छोटे छोटे से बना देलहुँ तऽ एक बेरमे जल्दी जल्दी बनिओ गेल दू तीन गो आ ओकरा उल्टा पुल्टा कऽ आ एक साइड एम्हर की केलियै तऽ चटनीके तैयारी करऽ लागलियै सॉस आइ नहि रहै घरमे तऽ टमाटर चारि गो लऽ लेलियै चारि गो मूँगफली धऽ देलियै आ ओहिमे लहसुन चारि गो धऽ देलियै करी पत्ता धऽ देलियै आ मिरचाइके पाउडर धऽ देलियै बुझलिही नमक धऽ देलियै आ सभके ने पीस देलियै आ पीसि कऽ ने कनि की कहै छै जे एम्हर एहि साइड की कहै छै जे तवापर मे सेहो चढ़ल छलै चीला फटाफट इहो अपन बनै छलै ओम्हर ओहो ओरिया लेलियै ओकरा की केलियै मिक्सीमे ने कनि पीसि देलियै बुझलियै पीसि कऽ ओकर बाद ओकरा से कनि तेलके फोरन धऽ देलियै आ ओहिमे ने कनि गोट धऽ देलियै आ करी पत्ता धऽ देलियै आ ओकरा सभके ने कनि ओहिमे धऽ कऽ आ सभके छौँक देलियै बुझली आ छौँक कऽ ओकर बाद कनी देर ओकरा बड़कऽ बड़का देलियै जहन खूब नीक जकाँ बड़कि गेलै तऽ ओहिके बाद ओकरा एम्हर अपन चिल्लो बनैत रहै फटाफटसँ आ जब ओ बड़कि गेलै तहन उतारैत घड़ी ओहिमे की केलियै तऽ चीनी धऽ देलियै बुझलिही तऽ कनी मीठ मीठ लागैत रहै तऽ धियापुताके कनी बेसी नीक लागलै खट्टा मीठा लागैत रहै तऽ तऽ ओकर बाद ओसभ धऽ कऽ आ ओहिमे अपन बना लेलियै अहिना बनै छै केना बनै छै तऽ बड़ टेस्टी